Tuzan cu lamkaltu dal nga chung i biafang pakhat te kha von i lak ka duh. Ziah tiah cun tuzan cu abik in mino pawl hi thazaang pek kan van duh hna. Lamkaltu dal nga cang ruknak zawn te ah tlangval pawl kha an rung lut i a tinak zawn te hi lak ka duhmi cu a si. Laitlang i a ummi mino si hna seh, vawleicung khuazikipi a ummi mino vialte nih kan lairam le kan lai miphun vialte a kan cawisan i ram an sersiam ding hi hmuh ka duh tukmi a si. Atu video ah hin ram le miphun sersiam khawhnak ding caah thlarau lei le taksalei ṭhawnnak thluachuah a um kha kan chim lai. Vawleicung tonbia kan zoh ahhin chan vialte ah hi mino hna nih heh tiah ṭan an la i thazaang an chuahnak kong hi tampi hmuh khawh a si. Tu video a zohmi mino vialte hna forhfial kan duhmi hna cu atu caan bak hi Khrih Jesuh rang ah na thazaang ṭan na lak ve cang ding ah hin sawm kan duh. Nai ah Taluk ram lei in pastor chau nih a rak ka leng. A timi cu US ram le Tuluk ram i kan hmailei ruahchannak cu aa khat ko. Kan mino hna kut cungah hin a si. Kan ram uknak system communism ah a si lo, democracy zongah a si lo, Khrih Jesuh ah kan mino hna heh tiah thazaang tan an laknak hnga ding hi a si. Atu cu ngaihchia si ko, ka mino tampi cu Taluk ram ah ral i tuknak ding caah le i suk buainak ding ca lawng te ah an thazang an hmanmi hi ka hmu. Asi, aluanciami kum tlawmpal zongah hi vawlei cung mino ating ting in an rak thihnak vawlei ralpi a rak um. Mah cucu mino hna nih Hitler hrang ah Mussolini hrangah Japan siangpahrang pa hrangah an thazaang an chuah, ṭan an lak ruangah a si. Meithal an i tlaih i anmah le anmah an i kah, an i thah ruangah vawleicung tuanbia ah thisen a luang bikmi ralpi ah a vun i cang. Cucu ralrin kan i lak i tuchan kan mino hna nih ṭhatlonak tuah dingah kan thazaang kan hman nakhnga lo ding caah a biapi tuk. Biakinn chung mino hna le an ka sawm caah ka va kal tawnnak sianghleirun mino pawl he bia kai ruah tawn ahhin tuchan mino tampi cu upa pawl le hruaitu pawl nih hin na kan deh tiah an i ruah. Phung le lam hmaan lo pawl na kan zulhter tiah a zummi an tam tuk. Cucu tuzan ah chimh kan duh hna. Mino hna tuchan mino nanmah lawng si lo chan kip mino vialte zong Cu bantukin hlenthawinak tangah khua a sami viar kan si. Baibal nih a kan timi cu khuachipa cu midepde mihleng a si a kan ti. Hlen le deh cu dakaw a rianpi a si cu. Thessalon cakuat pahnihnak chungah lih le hrokhrawl a si a ti. Kan Bawipa Jesuh Khrih hrim nih lih vialte i pa a si a kan ti. Cucaah a rian cu hleng le deh kha a si zungzal ko. Chan kip mino hna kha heh tiah nuam tein nung ko. Tangka kha heh tiah dawi ko. Cu hna cu na Pathian ah i ser law diriamnak an in pek lai. Cu hnu tlawmpal ah zu le sa kha tawng hna law na thinlung kha nomter ko tiah an lem suai lai i a donghnak ah cun hlen na tawn cang kha cunu pawl naa suaiter hnu naa phiat khawh ti lo hnuah naa fiang te lai an ṭemṭawn dih hnuah cuticun Satan nih vawleicung thil phun zakip hmangin hlenthawinak hna le lemsuainak hna cu a tuah cuahmah ko. Kan phone chung zongin TV chung zongin ka ṭih takmi cu cawnpiaktu hmaan lo hmangin hlenthawinak a tuahmi hi a si. Khamhnak le nunthlennak tak tak a kan pe khotu Khrih Jesuh lam si loin lam dang a kan phakpi cawnpiaknak hi ka ṭih tuk. Khuachipa nih cun hlen hi lemsuai hi aa tim peng ko. Baibal chungah kan hmuh khawhmi cu Evi kha Pathian bantukin na fim lai tiin dakaw a lemsuai ko cu. Na thi lai lo, na ei ruangah dantat a um lo, hel zong a um lo ti phun in lakaw a hlen ko cu. Cucu Evi nih a rak zumh. Evi nih lih le hrokhrol cu aa rak zumh. Hi vawlei cungah minung a rak sim sami Evi cu a rak hlen i nen ni tiang hin a kan hlen cuahmah rih ko. Satan nih cun hi vawlei cung chawlewa pawl zong in an lem ko lai. Nawlngeihnak le minthannak pawl zongin an lem ko lai, sihmanhsehlaw cu thil pawl nih cun hnangam daihnak taktak an pek khawh lo timi kha theihter ka duh. Jesuh nih Pathian tel lo hi vawleicung thilri tlaihchan tuk cu rawhralnak lam a si a ti. Mirum hrang ah cun vancung pennak luh cu a har tuk saumau e, a ti. Mihrokhrol pa kha i ralring u, a kan ti. A rum taktakmi zong va si ko. Mi lar taktak, mi minthang taktak zong va si hmanh law, Pathian lo cun cu thil pawl nih cun na di an in riamh taktak kho lai lo. Cathiang nih a pakhatnak ah Pathian chiah kha a kan fial. Ngaihchiah ah a si lo, tangka a ti lo. Jesuh nih Pathian kha kawl u thil dang vialte zong nan hmuh lai a kan ti. Tangka, nomhnak, minthannak pawl kha a pakhatnak na chiah peng ahcun a khat kho lomi rili ti toih bantuk na si peng ko lai. Tuchan mino tampi hna hi an no lio te in lungretheihnak tam tuk an ngei. Zei tuah ding an thei lo, lam an tlau, Cheukhat labang cu tlangval le ngakchia kar lungfim lo bantukin khua an sa. Ka nuncan hi zeidah a si? Hmailei ah zeitin hme ka paw kaa cawm lai le ka nun te hnga timi pawl nih an thinlung a tuaitam tuk hna. Timhmi neih tak ve lo cun nunnak hi sullam a ngei tak ve loh. Cucaah cheukhat cu ka tuah khawh ve ko, ka si kho ve ko ti phun in an si lomi thil ah le an thiam lomi cungah anmah le anmah cungah le mi lakah an i titernak cu a si. Sihmanhseh Baibal nih cun cunak in a thuk deuhmi thil a kan cawnpiakmi a um. Cucu sualnak timi thlarau damlonak kong a si. Sualnak cu zawtnak hrik bantuk a si. A phichuak zong thihnak a si. taksa lawng si loin thlarau tiang a thattu zawtnak a si. Cu zawtnak thlawpnak ding si cu pakhat lawng a um, Jesuh Khrih a si. Vawlei cungah a rak ra a nunnak aa pe ngaihthiamnak le damnak taktak kan hmuh khawh dingah a thisen a thlet. Cu damnak si cu a ho kan ca pawa a si. Zeitluk in a sualmi ca zongah a si, kawlpa ca zongah a si i mihrut le mitlamtling lo hna ca zongah a si. Jesuh lo cun minung cu thlarau ah a tlaumi kan si ko. Amah sin lawnglawng ah ngaihthiamnak, daihnak le nunnak thar cu a um. Mino tampi cu hi vawlei cungah an duh ningin thil a kal lo tikah cheukhat cu zu le sa in an i hnem, si hna in an i hnem, si ṭhalo mu. Nulepa sualnak le a zual bikmi pawl cu anmah le anmah tiang kha an i awk i an i that beh. Hihi Satan nih a deh hna ruangah a tlau sualmi pawl cu an si. Hi bantukin aa hnemmi, a tawng a tham pahmi nan um ahcun hi video in ralrin pek kan duh hna. Ima u, cu thil pawl cu thir cikcin bantuk an si. Fak tuk le fek tuk in an ṭem chih cungah cun foi tein chuah khawh a si ti lo. Foi tein naa phoih kho ti lai lo. Nule va iti sex timi hi sual a si lo. Asinain i umhlan i iti cu sual a si. Sek hi sual sisehlaw cu fa ka ngei kho hnga lo. Billy Graham nih sek hi sual a si a ti an timi kha ka theih caah kan chimh hna bia mu. I ṭhit um ve hri hlan i ih ṭi le i tonghtham belte cu sual a si. Zu le sa, si ṭhalo, rithlai si pawl le lunglennak, lungkuainak, lungzawtnak ti pawl zong hi Satan nih a hmanmi hna hlenthawinak pawl cu an si. Cu thi pawl duh paoh in a tawngtham cangmi minthang le mirum tampi nih bia an ka chimh balmi cu cu sualnak a phunphun kan tuah hnu zongah diriamnak taktak kan hmu kho lo. Kan duh, kan duh, kan duh peng rih ko ti kha a si. Cucaah mino hna, tuzan ah sawm kan duhmi hna cu Nan thazaang pawl le nan no lio caanṭha pawl hi thil dang hrangah nan hman sual nakhnga lo ding caah forhfial kan duh hna. Paul nih Timote sinah ca a kuatmi cu na no ruangah mi nih in nihsawh hna hlah seh a ti. A chim duhmi cu mi nihsawh dingin rak nung hlah a ti. A pehzulhmi van zoh ah Na chim holh rel le na um tudan ziaza pawl kha midang caah zohchunh awk tlak dingin va nung tiah a cawnpiakmi kha kan hmuh khawh. Hi vawleicung thil le ri pakhatnak ah na chiah peng ahcun daihnak taktak na hmu kho lai lo. Nun diriamnak taktak na ngei kho lai lo. Zeihme aa duh ko e. Cucu tuah ka duh rih ko e. Cucu ka herh ko e ti a si peng ko lai. Cucaah Khrih Jesuh nih dawtnak le velngeihnak he an pekmi hnangam daihnak taktak na thlarau zawtnak ding ca i si an pekmi na tinco khawh ve nakhnga ding caah sawm kan duh. Na thazaang le na canṭha pawl cu hi vawlei ah si loin amah Jesuh Khrih hrangah hman i zuam. Amah he caan lak khawh kha i zuam. Baibal nifatin in rel khawh i zuam. Thlacam nun kha ngei law thlarau he hawikomhnak kha ser law cuticun duhdim nun taktak cu na tinco ko lai. A ngaitu nan dihlak cungah Bawipa nih thluachuahnak in pe ko hna seh.